Naende nengaki ende engiya minto mwanyagetinge, naende nengaki ende engiya minto mwanyagetinge go tokaga origerereti ekeoroki mang'ana eke korwa ase Enogo TV. Enogo nase tokonoga. omonwa oito, twenyorania chimbu chiaito, twatebania chingako ne chinyigekero chiaito buna abagusii, buna mwanyagetinge ng'ai chi, ng'ai chi oboroso bwaye ng'ai bore, agwo noo ogochera ase mwanyagetinge. Enogo, mbuya mono ase okonya gotorigereria. Twabeire togoitona amang'ana tokoerera igoro ya Emegiro ao ao. Twakwanaire igoro y'emegiro y'abana, twakwanaire igoro y'emegiro y'abakungu. Rero, tiango torarigie gose basacha baria mbabwate emegiro. Emegiro, buna togokwana botambe, nengako yarenge enkwano etarikiri, lakini ekorenda chimbu chia kera rituko chi'omonto omogusii. Ah, omonto omogusii mwanyagetinge iga arendete amasikani ne chimbebe chi'obogima, yaani ebinto mbire atari goetania, atari gokora, ataganeirie akore. Na ase omogiro, ekero gwakorire egento goika kware gotoroba gose osonsorwe, gose osabe okwabera, osabe amabera ase abanto, gose orue eng'eri gete, eng'eri gete, gose ochabwe binyerere, igo abanto bare goteba ekio ogokorerwa, gose orue entorobi enene kobwatekana neki gwakora gose mogiro ki kwanga kobwatia. Naende emegiro yende nabo ya ekero kwanyiangire. Nabo yare koreta nonya namakwa, nabo omonto agokwa, ekiagera yare koba etang'uche yareta obomuma yaita. Iga emegiro oyo yasikire ase buna engako, buna oboroso bwe chimbu chia mwanyagetengera. Minto, abasacha, abasacha mbabwate ebinto biare bare korenda, buna bono kware koboka mambia oge ore norogendo gete, Otagete goika ase gete, oumere mokungu onde, ebi nebisio, okware komoso, komosa, komosogeria buya kabisa, ogende norogendo rwao. Mh. Ko, kware konyora enyoni gete, ekorokwa enyamucha era, ebwate egekuba ekerabu, ekoereria omogongo, naro abagusii bare goteba na sabari eye, rogendo oru togenda, Nabo okoiranera agwo, oirane nyomba oraikaranse bwebori, inki? Lakini gekoete egekuba ekerabu, genderera, naro mbuya. Abasacha mbarendire, naende nababuraburu, mh, mbabwate obokabaragete, ko igo yarenge omogire omobe, omosacha bori bonyamosacha, gosa rietugo, ekiara mo chinsa chinyinge omosacha amenyete netugo, eh. e- etugo gesarate na kera ase na getikorisia kwama konyora risacha rinene rigosaria etugo eyio yarenge egento ekibe mono naende omonto buna oyio iga are gokoreranu mono yaani eki na egento ekebe Ase obweng'e ase omosacha gokora, oyio orenge omogiro omonene, minto mwanyagetinge. Eeh nekende abasacha bataganeiri gokora abasacha abagusii, nokonya goikaransa na abakungu. Oikaranse na abakungu bori boka, naye bweka omosacha oikaranse na abakungu iga agwo, aa igo kware gokumigwa ng'a ng'aki bono goikaransa na abakungu, inki moragambe na abakungu. Aa, omosacha omoronge agoikaransa nabasacha bande, bagamba nabasacha bande. Igo onye gokwenyora minto omwanyagete inge, goikaranse nabakungu boka rioka aya ase abasacha nobwate ekasoro, nobwate omochando, nobwate egento gete getabwenereti, ekiagera igo yarenge omogiro ase omosacha omousi konya goikaransa nabakungu. Naende nomogiro orenge Naende ore obwenerete koba omosacha omogusii gokwania ng'ina biara nokoboko, yaani tiyabwenerete okwania nyoko biara nokoboko, okoeka omobuna baba mbuya ore ee, korwa edistance korwa akabaga gete iga gaisaine ekiagera amasikani. Iga are gotosaba na nyokobiara mosike mokwane korwa are. Naende esiko yarenge ase nyokobiara na ase enchio y'ogosika enyuomo. Enyuomo negento ekenene sana ase abagusii, ekiara na enyuomo nere engako y'egesaku, enyuomo nere oboroso bw'egesaku. Omochie, omochie omaete orenge oyio bw'omosacha, enka yaba ey'omokungu. Bono ekero ore omochigete enka. ya nyarebe gose mwa kemunto, igo ogosika kemunto oyo kigwachire komokwania onye nere nyokobiara. Toigwane eminto mwanyagetenge, aya aya tokoerera, aya togokwanera, aya naya akorenda egesaku eh, ase enogo yaito, aya naya akorenda egesaku, naende arendete egesaku gekaba gegatenena mpaka bono geteneine. Ogosika na gotwara amasikani ase emegiro. Ng'ori nerisacha rinene rikominyoka amatuko aya rigosaming'ina biere na paa! omokuni mpaka chimbere it is very wrong tebwenereti koba igo. Igo aye onye kogokora igo ebori gose nomosacha ore omoronge ase ekegusii mh Naende konya gosoa riko, gose ebichoo gose emebuko ya omong'ina oo, gose mokungu onde bwensi, mosacha moronge tari konya gosoi magoko aye gochia riko, gose ase amaiga na gotukoria, gotukoria ebinto bi biabakungu. Ase ekegusii oino omogiro tiyabwenerete. Igo timaeti gose ng'ai kwenyorire ore ebinto mbire otabwenereti gokora buna omosa buna omosacha. Naende ekero okogamba na abasacha bande igo okogamba matene na. Ekero okogamba na abasacha okogamba matene na okobeka enyimbo nse igo naria amasikani gwatoerera gwatogambia. Lakini goikaransa na goikaransa bori na gochaka gokwana goikaransete na abagaka bande bati mmh. Ekegusii nkiarenge igo. Aya namasikani tokobae, tokobaerera, eh, yaani obwanchani bwe chingako, yaani enchera omogusii amenyete, kera rituko amanyete asigete chimbibe gete, ebi twachakire gosiria, naende agwo noo twachakire gosariria egesaku. Ah, twamanya goteba ng'a, ng'a ekegusii giaetirwe ne chingaki, giaetwe ne chingaki gose naye oraetwe? Kegusii nkeri gochia ande nokere, otabwateti etang'uche eyio no iga ekogoakani gochia aria kwamanya gochia ng'a nakwarogirwe kumbe naye osareti otamaeti na naye gwasare. Minto, omogusii igo togotebiwa aye omosacha ekero ogosusura mokao gatama asoe asoe iron gose asoe nyaro gose atare rirobe ere aria ase akunera nokomotigera tori kogenderera komoaka. Gokoenda komwakina etang'unche imbobe ase ekegusii, imbobe ekero ogosabira amaabera, ororie na nagosete, gatareire chimbere chiaye motige, giasoire nyaro motige, genda, genda obororo bo- bo- borwe oo oche oirane ng'ora. Igo konya gosusura mokungu nkwarenge ororo ase abagaaka ba gusii, naende ki kwamwakire matamire Gose antameire onyarebe, igo ogotiga pi, kwabeka amasikani agwo, kwamanya naya bono arakorire ki? araerire. Igo na omogire orenge ekero okogenderera komoaka, naende otamire gose osoire nyaro, gose otareire chimbere chiaye. Minto mwanyagetinge, manya igo ase aba ase abasacha. Iga ere bobe sana, omosacha omogusii Konyuoma omwana omoiri, gose konyuoma omoiri oo komanyete buna oyo nomoiri bwechiombe. Omoiri namanyinga aa inche aganiri naki twabekeire naki twabekeire chinyomba ng'a mwanyarebe mwanyarebe naende naki abairi bare komanyerwa ekero abanto bakonya gokina bakonya komanya amairi ng'a erinde Torende chimbebi chi'oboiri ntochi gosaria. Igo yarenge omogire ekero egocha gotokana omosacha boria anywomete bwamwabo, gose omosacha anywomete moiseke omwabo atamaeti na moiseke omwabo bw'echiombe. Na ekero togokwatora chiombe igo namairi, amairi namange ase omogusii, mbare okorusa obonyoko, mbare okorusa oboiso, abamame mbaro, otobwenereti konywoma ase amanyinga ara amaronge abwataine. Yaya, igo kware gosaria egesako, igo na omogiro ase omogusii, omosacha konyuoma omwana mh, ng'aki bono okonyuoma omonto more abanto abamo eh, igo na ogosakwa o- okwo na ogosaria, ogosaria enka, enka. Na ekero ogosaria enka igo ngosaria ore na egesaku, engaki eywo teiyo ase aria agokwanerwa ase omogusii eh, eh, ah. Ase egesongo toteba the orality speeches, yaani chiri chikorwa korwa a generation to another, igo chiabwate amang'ana aya y'esiko, nonya are nonya namatera ime, nonya are ase chinkwano ime, nonya are ase chiproverb, emeba y'eno, ne- e- ne- nemerabaro, ebi bionsi pi nonya bire. enkwana y'omogusii, enogo y'omogusii iye are gwansa, naende ime y'enogo nabo kware komanya ng'a eke nomogiro, eke nkeri gokorwa, eke ninkore um. Bono ekero aye ogominyokera omoiri ng'aki okorengereria aye buna omosacha, naki yarenge Esigani yarengeo chinywomo ao ao chiarenge gusii, nchiabwate amasikani aye naende nchiasikire, nonya yarenge okobasa, nonya yarenge ogokurura, nonya yarenge e- e- e- riika, nonya yarenge eyomba era, nonya yarenge eyaa eyokoroba, chionsi pi nchiabwate eme esigani chionsi pi chiabwate amasikani aye, naende abanto abamenyi ba abagusii mwanyagetenge, mbamanyete ching'encho chikogera e- e- e- egento gete kiaba buna kiarenge. Igo emegiro igo yare gosikwa na omogiro omosacha gotayaya, gotayaya na goeta chinyomba atabwenereti goeta arabase gotoretera amasangi. Nabo okorete amasangibu, onyore gogoita abanto bonsi pi ase engencho y'obotayayi. Omosacha omogusii ekero are goika iga are konyuoma abakungu, arete abakungu abange baisaine, arete mobuchaibu, arete nyamesanchu, arete bisieri rukuru, bisieri maate, na nyageita. Lakini gotayaya siko naende kobwate abanto yaya. Ase omogusii Oyio nomogire orenge igo minto mwanyegetinge. Tiga tonya koigora enogo, tonya korigererani, tonya koborania, tonya gotebererani, tonya gosemani ng'a korenda chinchera chiaito, korenda ching'igekero chiaito, korenda enchera twamenete noboroso bwaito, nenchera eyemo engiya yogotatera. Enogo yaito ne enkwana yaito, naende aye buna omogusii eanche nario ogwanchwa. Oteancheti onde taiyo ogochia kogwancha. Na ekero bweanchete na ogokwana omonwa oo, na ogokwana enogo yao, na okonoga ekere ekiao. Abagusii baminto, mwanchete konya gokwana ebisongo buna ase amatanga, eh, mwabuchia egesongo moono, Abang'ina bachaka kobora ng'a nabo no iga obosongo twacha, eh, mbonyene obosongo iga tore, mware gwancha barakwane ekegusii na intwe toigwe ki bagokwana ekiara oyo nyagosira na oyo ominto, tokwane omonwa oito, twanche enogo yaito, mbuya mono ase ogonsoncha mwarimu obe na nyambane.